Anywali me lobo Britain ma guto a i Pak me Queen Elizabeth National Park eni ni cok dong kobedo dwe acel angec kupat kobedo dong lutela nyo dul mapadi padi me Uganda kine tye i Uganda Police gutyeko ye ni gidwok cen lyel pa anywali aryo eno ni wek kiyik gi i lobo ma megi eni la nyut maber kadi bene ni dong ori kombeddi ni Enanga Freg matye lalok Pa abili tye ka waco ni wutero kare madwong pien watye jami mogo coordination mogo ma myero kinen ki tim ma lok pe ki cik me Uganda ka dwek dong ki dwok jo ma guto eno ni ki gum marac tutwal. Eno komiti wi apona ni ca ladit lobo ocwalo lok en ni kome ni ADF ma nying gu winye i lok kom to pa jo eni ki tyeko mako gi dok bene ki celo gi o.
Awinyo lok a President i kom lok aranyi mutimme eni. Ento amito waci ni police onyo abili ma megwa obedo ka kwed bene gukwedo kwed, oa ki bot abili ma megwa ocito kikelo forensic experts ki lobo UK gin bene gubino guketo cinggi iye Kombeddi ma waloko ni nongo dong kiwaco ki clear ringo ni kom dong kiromo yubo ne maber, kiromo keto ne dok cen kama gin gua iye. Ento impact pa gini Emma, jo aryo keken aye oto. Ento amito wacci ni the whole tourism industry is grappling. Adada eni. Um, we run a, we run a safari camp. Wani brother ni. Wani brother na.
Ento amito wacci ni at the moment for the last one two month we don't have a single booking. Now, Ani- in a month, nongo waromo nongo bookings ma romo abic onyo abicel, and ki inongo booking abic nyo abicel, you are nearly talking about uh, thirty, forty million shillings for, Naam. you know, a group of one or two or three people. Ento ka cene pe pi dwe aryo, itye ki lutic, itye ki safari camp, itye ki lodges, itye ki accommodation, ma nongo lutic tye ka bedo abeda, gipe ka tic. I tammi ka wan mo atitidi eni watye ki watye ki facility ma tye ki rooms and uh, we have about 10 uh, bandas. Watye ki lutic abiro mapat ki an ki kazina. Meno wan abungwen dano apar ki kerowa ki askari. They are idle for two months. Ci an aculo gi ni. And an atamo uh, this was the the the mission pa adwi ma gutimo aranyi eno ni, ni wabal nying loo me Uganda wek the the repercussion could be intense and even far beyond uh uh nek ma oneka eni. Pien kombeddi ba dano mapat pat aye tye dano can, dano ma tye i biacara macalo wun kombeddi, anywali me i i i i gene, lutic ma gitye i tic i game park kuca bene, and as a a whole Uganda nying ma megwa Kadi iwac ki dano, pien aneno ni ca lutici gine i Queen Elizabeth National Park, Game Rangers gucwalo lok ni dano obin ka visiting, gitye ka tic ki drones, gitye ka cwalo surveillance, security tye, updf, marine, kwe kwe weng gitye ka tic. So Queen Elizabeth National Park is safe but en pud pe gengo lworo i cwiny tourists. Kit iwaco kwede ni Emma, gin ma tye aye ni ineno gin otimme i Queen Elizabeth. Ento ngat ma tye woko kuca pe ngeyo Kwin Elizabeth en aye ngo, pe ngeyo Kidepo en aye gin ango, pe ngeyo ni Murchison Falls en aye gin ango. They generalize things gin acel, Uganda. Full stop. Pe gineno ka ma in itye ka wac ni, iwacci ni Murchison Falls, Northern Uganda is Dok safe. bor. We are taking is far. Watch, it is about Uganda Yes. being insecure. Kombeddi ni pe tye business mo ma tye tung tung ka ma Murch- gin Queen Elizabeth iye. The whole cluster

You're just been to Maction Falls do you know you can go to Pakwach and you eat on Anang and somebody is asking Yes. on Anang e gin ango Watch please take a moment me cito kunu There are these small conversations ma konyo ilo jami mogo me kato woko Ento amito watch Emma ka wan watye ka lworo cito onyo wan watye ka lok matek ni dano obin Dano neno calo watye ka bitogi abita me kelogi i peko. Kapul eni ma kineko-ni gubino i hanemun, in nyomo dako ni imito cako kwo maber, imito cako oti, ibino ipe ki latin ngut ngo timede kumeno, pum! Ngati moni onekowu.